naija pipo i hail our viewers across di world nko i throway salute una welcome to pidgin news network where we dey sama latest news for naija and obodo oyibo Yans as e dey pound for we street, parable as when we papa talk am, tori as e dey blow from the pidgin world go enter every corner corner of the world pata pata. My name na Ororo Pataya 20 kilometer. Una welcome to Pidgin News Network World News. Nothing dey run wey no dey tire, nothing dey go up wey no dey come down, nothing dey start wey no get end. If corona like make e dey go up, one day na one day. Okoruju jump, e go come down, e go tire. Yes, corona go kaput. The number for the world of people wey get corona don reach one million one hundred eighteen thousand five hundred and fifty-nine. Kpai don pass fifty-nine thousand o. Recovery people nko wey don well wey don go house dem be about two hundred and twenty-nine thousand two hundred and seventy-four. That means all the number dem dey increase. very soon na only people wey dey well wey dey go house go dey increase but sha o we must all do our best we must play our role so that we go fit reduce corona so tey we go pursue am comot for this our world hey okay now the news wey dey enter for america say their center for disease control say make dem dey wear mask even though na the one wey dem carry cloth e make for public place but oga donald trump say no go wear o e say na voluntary that one wey be say if you like you wear am if you like you no wear am now the number of people wey don get am for america don jump enter two hundred and seventy-seven thousand five hundred and twenty-two total kpai number na about two seven thousand four hundred and three death for europe don pass forty thousand o and dem say spain get spain and italy dem get over half of dis forty thousand for inside turkey nko turkey say make everybody dey wear mask for public place no waka without mask so that say dem fit fight the corona to dey jump from one person to another. na me get am no be me get am you do ojoro who sign me ke i no do ojoro o argument argument argument about face mask somebody don take face mask wey belong to another person ye paripa ah europe and canada don talk say america don take modern piracy that is to say that one wey dem dey go corner people for on top of water collect wetin be their home na im america don do carry collect mask wey china dey send go europe and canada but america say na lie o.

Dem say dem ready with one trillion dollars to fight am to stand still. The United Nations say over seventy countries don sign make war for stop for the whole world as koro dey go so that e no go come go dey kill people wey war dey kill. So dem say kpishion kpishion gbu fiu gbi make e stop. Brazil don dey arrange to turn the popular Maracana stadium to field hospital for coronavirus small by small this koro dey turn to landlord o e dey turn with stadium with hotel every corner corner into im own place and e dey gather tenant full there ah koro na wa now make we carry waka make we forward march enter we country nigeria to see as e dey go lie lie i no go talk am no you must to talk am lie lie to lie lie i no go talk am na di minister of health tok so dr osage tok say im no go tok di drug wey dem dey take cure koro for naija wetin concern agbero with overload make dem keep di name make dem dey cure am make we dey well make we dey go house even sef di lagos state commissioner for health professor akin abayomi e say twenty four patients don well go house now di number of cases wey active for lagos na seventy four e come break am down as the thing take affect different areas for lagos etiosa na forty-seven people get koro there ikeja na twenty-four lagos mainland na eleven alimosho na one agege na one ikorodu na one my people now make we carry waka enter under state to see as the thing dey take some validate himself keep for different places now the case for oyo osun na twenty-two Oyo na eight, Akwa Ibom five, Ogun four, Edo seven, Kaduna four, Bauchi three, Enugu two, Ekiti two, Rivers one, Benue one, and Ondo one. Na so dem talk am as of Friday, na so the number be, and the Federal Capital Territory na forty-one. ah the thing dey go o but e go still come down the national agency for food and drug administration and control don approve the use of chloroquine for clinical trial but dem say federal capital territory dem say no eleven states dem say no dem no go use am na only lagos dey use am na so the director general of the agency professor mojisola adeyeye na so she talk o she say na only lagos dey use am clinical trial simple mean say experiment wey dem dey take research to take use the drug on top of people body to check as e dey work or as dem go take make am work or if e no go work na so e mean my people for naija and my people across the world make una wash una hands every time no shake hands with people no hugging stay your own and stay my own no stay for where people gather pass twenty use hand sanitizer stay for house with your family and jolimento help people wey need give them food and drink so that they go fit survive this challenge wey we dey we go dey sambalidate una with tear rubber news every time as e dey land this na pidgin news network where news dey start from ah hail una